Isaky ny zoma amin'ny enina ora hariva. Manterina ny harahaba tompokolahy sy tompokovavy amin'izao zoma hariva izao. Araka ny nandrenesanao azy teny amin'ny fampahafantarana dia misy ny. fandaharana izay vaovao iarahanao indray amin'ny onjam-peo Feo Merina rehefa zoma hariva amin'ny enina ora toy izao iarahantsika amin'ny Creative'O Développement Personnel. Mialohan'ny hanombohan'ny resadresaka miarahaba anareo telo mianadahy dia faly mandray anareo eto amin'ny onjam-peo Feo Merina. Miarahaba anao. dia miarahaba ny mpanaraka ny onjam-peon'ny Feon'Imerina. Ahaa, Nathalie Robertison izay miarahaba antsika izay dia misy tovovavy anankiray koa an tafaraka aminy ato an! I Rika Razafiarisoa. Izaho moa izany dia tsy iza akory fa tafiditra ao anatin'ny ekipa Creativeo. Manamafy ireo ekipan'ny Creativeo amin'ny fanatontosana ny formation sy ny développement personnel. Ie dia misy tovolahy koa miaraka amin'izy mirahavavy. Ia dia faly miarahaba antsika any an-tokantrano any an! Anatsiva ekipan'ny Creative Eo ihany koa miaraka amin'ny ekipa ary manao ny fampivoarana ny amin'ny tena. Vahiny tompon-trano ihany ny Creative Eo raha eto amin'ny Onjam-peo Feon'ny Merina satria efa taona maromaro nivezivezy teto i Nathalie Robertison. Raha niresaka an'ity Creativewo ity aho, mbola ianao irery tamin'izany an, dia io izao ianao mitondra namana an. Izay indrindra. Efa elaela mihitsy izay no tsy nandalo teto amin'ny onjam-peon'ny Feon'Imerina, dia miverina eto indray an, sady miaraka amin'ny vaovao be. Fa na izany arany an, dia ampatsiahiviko anareo mpieno aloha hoe inona ny Creativewo tamin'izany. Dia orinasa kely an izy io, dia nisiany voalohany aloha Mbola tetikasa izy hatreto, tamin'ny novembre deux mille dix sept tany. Dia tamin'izany izahay aho nisehatra teo amin'ny serasera na communication sy ny développement personnel, dia olona roa fotsiny izay tamin'izany. Dia amin'izao izay an, efa misy an'ilay vaovao be. Ity fandaharana ity moa izany dia nampitondraina mihitsy ny anarana hoe Creativeo Développement Impersonnel, amin'ity fanombohana ity aloha Nathalie misy vaovao be hoy ianao dia izay angamba ny hanombohantsika ny resaka? Izay indrindra. Inona ary izany ilay vaovao be? Ny vaovao entinay amin'ny Creativeo dia natokana tanteraka izany ny communication fa lasa developpement personnel sisa no ataon'ny Creativeo dia izahay manana an'izay slogan izay hoe Brillons ensemble na Miara-mamiratra isika. Dia arak'izay teny izay hoe Miara-mamiratra isika dia hiaraka hanao ny fampivoarana ny maha-izy azy ny tenantsika isika. Dia ny vaovao manarak'izay ihany koa, Entreprise sociale amin'izao ny Creativeo. Dia ny ny vaovao farany dia ny fandaharana isaky ny zoma amin'ny enina ora hariva eto amin'ny Radio Feon'Imerina hatrany. Ie, misy teny vahiny tao anatin'ilay votoan'i Nathalie teo, entreprise sociale hoy ianao an! dia mino aho fa tsy hanohana ny mpihaino angamba izay an! fa alao an! azavaina mihitsy ilay izy satria ny voambolana tokony tahaka itony manko an! indraindray tokony hipetraka amin'ilay nanononana azy. Azavaiko kely izany, inona moa izany ilay hoe orinasa sosialy? Ny mahatonga ny Creativeo lasa orinasa sosialy an, dia mba te hampivoatra ny olona rehetra, ilay amin'ilay hoe mamiratra isika, miara-mamiratra isika na brillons ensemble, dia manome tanana ho an'ireo olona izay te hivoatra rehetra. Mizara roa moa izany ny vondrona Tiliana aminay, misy izany ilay hoe olona efa afaka manefa ny sarany mihitsy izay efa nanao fiofanana hatramin'izay ka hatramin'izao. Dia izahay ireo no manome fahafahana ny mpiara-belona rehetra izay te hivoatra, te manome tanana sy fiofanana maimaimpoana amin'ireo olona iray manontolo ireo. Dia izay no mahatonga an'ilay hoe Creative Eau orinasa sosialy. Indrindra koa moa hoe amin'ny maha lafiny sosialy azy dia izahay manao amin'ny. Tanjona, Lovainjafy, laharana fahefatra na ODD quatre dia ny Education pour tous na fianarana ho an'ny rehetra. Dia isika rehetra izany miara-mamiratra ao amin'ny Creativeo. Dia izay no antony. Ie, ohatran'ny hoe Ie tokony ny olona efa nahazo taona be ireny mihitsy ry Nathalie no manao tolo-kevitra sy manome tanana toy izao ataonareo izao an! Finaritra hoe tanora erotrerony nareo telo mianadahy, isika moa tsy fahita lavitra dia tsy mahita ny olona fa ny feo fotsiny no alalana azy fa za dia miteny aminareo fa tena mbola ao anatin'ny fahatanorana mihitsy an izy telo mianadahy ireto an! izany ny zavatra entiny ho antsika. Creativeo, Développement personnel, dia mikarakara fiofanana iray mahakasika ny Ny fiadanana sy fahatoniany dia miatomboka avy ao anaty na La paix commence à l'intérieur de soi. Ny sabotsy faha valo ambin'ny folon'ny volana mey sivy ambin'ny folo sy roa arivo, amin'ny roa ora ka hatramin'ny efatra ora tolakandro, ao amin'ny Contraining Space Ambatonakanga. Ny fandraisana anjara dia iray alina ariary ary ny fomba fisoratana anarana antsoy ny zéro trente quatre zéro huit zéro soixante dix huit soixante six na pejy Facebook Creativewo Développement Personnel par Nathalie Robardisson. Tadidio ary ny valo ambin'ny folo mey sivy ambin'ny folo sy roa arivo amin'ny roa ora ka hatramin'ny efatra ora tolakandro ao amin'ny Kony Training Ambatonakanga, ny fiadanana sy ny fahatoniana dia miatomboka avy ao anaty. Izay ilay fampahafantarana efa mandeha foana eto amin'ny onjam-peofeon'Mirina, efa eto ny Creativeo, Développement Personnel, ampahafantarin'ny olona ary an. Ity fampiofanana ataonareo ity. Ny fiofanana karakarainay dia Ho'oponopono, ny fiadanana sy ny fahatoniana dia miatomboka avy ao anaty. Inona ilay hoe Ho'oponopono? Ho'oponopono, izay mihitsy. Teny hafa kely izy ity, teny avy any Hawaii. Fomba iray izany io hampianarana ny fampivoarana ny maha olona na ny développement personnel izay nitomboka tany Hawaii tany. Dia midika hoe ny zavatra rehetra mitranga amin'izao fiainantsika rehetra izao dia mifototra amin'ny saintsika. Mety ho tsara io a, mety ho ratsy. Ny tsara moa izany dia efa misy an'ilay hoe ohatran'ny hoe fahasambarana, fahatoniana. Fa ny ratsy indray, misy an'ireo ataontsika hoe ego, izay mbola hohazavaintsika ny amin'ny fiofanana. Dia ny Ho'oponopono manadio an'izay ratsy rehetra mba hamadika ho fiainam-baovao. Ny alahelo miova hafaliana, dia ny fankahalana miova fiantrana sy fitiavana. Dia ilay izy aloha ny Tiako tianay tsindriana zany hoe tsy misy idiran'ny fivavahana le izy an fa developpement personnel, fampivoarana ny maha olona. Zay. Ny anton'ilay safidy ary hoe mety be dia be an ny fomba zany hoe azo ivoarana eo amin'ny fiainana fa nareo nisafidy an'ity Ho'oponopono ity. Ny antony aloha dia maro fa ny tena manan-danja dia hoe izao vao nisy fiofanana mahakasika ny Ho'oponopono voalohany izany teto Madagasikara Manaraka izany koa ny fitiavana mizara amin'ny rehetra miatomboka avy amin'ny eto Antananarivo izany io lohahevitra io no ingainay dia mba hahatongavan'ny tsirairay saina fa ny fiadanana dia miatomboka avy ao anaty ary rehefa io mitoetra dia mino izay fa milamina sy mirindra ny fiainana ahitana fifanajana, fifankatiavana ary firaisankina. Antenaiko fa nazava tamin'ny mpihaino ry Stely Menadahy ny namelabelaranareo an'ilay Ho'oponopono teo an! Hiato kely amin'ny hira aloha isika

Trano fitenenana, isika ary ampatsahiviko ianao fa ny Creativeo Développement Personnel no miaraka amintsika indray rehefa zoma hariva toy izao an! Tohizantsika ny resadresaka eto, Nathalie Roberdison, Erika Razafiarisoa ary Salohy Natsiva. Inona indray no ho resahantsika manaraka mpiheno? Resahantsika hoe hazavain'i Erica kely moa izany hoe inona no atao amin'io andro io. Ie, satria misy ilay fiofanana efa ampahafantarina eto dia eo izany Erica hiresadresaka amintsika hoe inona no atao amin'io andron'ny valo ambin'ny folo mey sivy ambin'ny folo sy roa arivo io. Eny ary, ny atao amin'io andro io moa dia tsy inona fa ilay fiofanana mihitsy an! ara-bakiteny, izany hoe zaraina mpandray anjara ny atao hoe inona izany Ho'oponopono izany ary inona ny dingana rehetra atao. Eo ihany koa ny fampiharana ilay Ho'oponopono amin'ny alalan'ny fehezanteny efatra manan-danja izay any izy vao hitantsika hoe inona avy. ary ahoana ny fiasany? Eo ihany koa ny fizarana ireo izay efa nanatrika fiofanana tamin'ny andiany voalohany dia zareo zareo mizara ny fomba niainany hatramin'izay. Amin'ny farany indrindra moa dia misy fiarahana mihinana tsakitsaky izay karepoka no mpanohana anay izay manjifa vita malagasy sady Le izy moa zany le vokatra moa dia tsy inona akory fa chips an, dia io dia vokatra zato isan-jato natoraly. Sady ho voky ny saina dia any amin'ny farany ihany koa dia ho voky ny kibo ary inoako fa hahafinaritra ihany koa satria miaraka amin'ny tanora. Tsy misafidy taona ireo olona ity fiofanana atolotry ny Creativeo Développement Personnel ity an. Anasana antsika rehetra ry henoko teo efa nisy andiany voalohany. Izay indrindra. Dia ity izany an, andiany faharoa ity ho atao an, andron'ny sabotsy izy io e? Andro sabotsy. Manomboka amin'ny hampatsiahintsika ny mpihaino ihany koa raha ohatra hoe izao vao mety hoe nisy tafaraka amintsika. Raha misy izao vao tafiaraka amintsika dia mamerina fiarahabana aloha amin'izao zoma hariva mahafinaritra izao dia amin'ny dix huit mai amin'ny roa ka hatramin'ny efatra ora tolakandro. Dia firy ny mpanofana amin'ity fampivoarana ny maha olona ataon'ny Creativéo ity? Ny mpanofa an'i Mohan dia ny tenako ihany, Nathalie Robertison, izay efa nandala an'ito Ho'oponopono ito an, dia ao isika no mandinika an'io Ho'oponopono io. Ie. Dia hitako mihitsy aloha izany hoe nareo ireto izao efa mahay an'ilay izy dia hitako mihitsy hoe olona miramira na mavitribitrika dia inoako ihany koa fa hahasarika tsara hanintona moa izany e, hanintona. ny mpihaino antsika. Rehefa vita ary ilay fiofanana amin'ny valo ambin'ny folo mai sivy ambin'ny folo sy roa arivo dia tonga ve ilay olona izany dia mijanona eo sa misy fana ahoana moa izany? misy ataontsika hoe fifandraisana aminareo ve an, dia misy tohiny ve ilay fiofanana sa dia mijanona rehefa. Eny tokoa, misy tohiny ny fiofanana, toy ny fampidirana anaty vondrona miafina na Facebook, ka ao dia ifampiresahana raha toa ka ilaina izany, dia eo ihany koa ny suivi isaky ny iraika amby roapolo andro, izay intelo miantaona nanaovana azy, voalohany an, fahatsapany, faharoa, fifanampiana, ary amin'ny fahatelo dia torohevitra farany, Dia avy eo tsy misy suivi intsony. Humm. Tsy misy fetra ataony izy ity fa tsy tena izay olona rehetra rehetra te hivoatra te hivelatra. Tsy misy fetrany izy io an! Ataontsika fotsiny ngamba hoe rehefa vory saina faha enina ambin'ny folo taona ianao dia efa afaka manatrika an! Dia tsy misy fetrany indray izy an! Na fitopolo taona ianao na firy taona ianao dia afaka manatrika an'izy io tsara. Satria koa manko ny ohatra izao hoe manana dadabe na nenibe any an-trano any a, te te hampivoatra ny zafikeliny izy, tena azony atao mihitsy hoe izy mianaka no mianaka dia amin'izay mifameno ny fahalalana, mety ve izany? Afaka tsara mihitsiny, afaka mandray anjara daholo daholo ny olona rehetra te handray anjara dia avy eo ianao mampita. Misy tiako homarihana kely ry zareo raha afaka hazavaiko hoe, hitanareo izany amin'ilay hoe Brillons ensemble, miara-mamiratra isika, Dia izahay Creativeo dia manana an'izay toe-tsaina izay hoe miara-mamiratra. Raha toa ka hoe manana labozia anankiray izany izahay, isika izao efatra ato amin'ity efitrano ity, dia nahazo fahalalana Ho'oponopono. Dia avy eo isika mizara an'ilay jiro kely iny, ilay fizarana izany, ilay Ho'oponopono amin'ny ao an-trano dia efa miara-mamiratra koa nareo ao an-trano dia le mpina- dia ireo ao an-trano ireo indray mizara amin'ny namany mizara amin'ny havany dia efa izy rehetra efa brillant ensemble daholo dia ny fiofanan'ny creative eo dia ohatr'izay hatrany hatrany Eny ary e. Creativeo, Développement personnel, dia mikarakara fiofanana iray mahakasika ny Ny fiadanana sy fahatoniany dia miatomboka avy ao anaty na La paix commence à l'intérieur de soi. Ny sabotsy faha valo ambin'ny folon'ny volana mey sivy ambin'ny folo sy roa arivo, amin'ny roa ora ka hatramin'ny efatra ora tolakandro, ao amin'ny Conshine in Space Ambatonakanga. Ny fandraisana anjara dia iray alina ariary ary ny fomba fisoratana anarana antsoy ny zéro trente quatre zéro huit, Zéro soixante dix huit soixante six na pejy Facebook Creative Eau Développement Personnel par Nathalie Roberdisson. Tadidio ary ny valo ambin'ny folo mey sivy ambin'ny folo sy roa arivo amin'ny roa ora ka hatramin'ny efatra ora tolakandro ao amin'ny Kony Train Inn Ambatonakanga ny fiadanana sy ny fahatoniana dia miatomboka avy ao anaty Ho fariparanantsika ny fiarahana amin'ny Creativeo Développement Personnel, hamafisintsika kely ny toerana hanaovana ny fiofanana, ny andro sy ny ora. Ia, efa voalaza teo ihany moa io fa ny fiofanana dia atao amin'ny valo ambin'ny folo mey sivy ambin'ny folo amby roa arivo amin'ny roa ka hatramin'ny efatra ora tolakandro. Ao amin'ny kolontsain'ny Spes Ambatonakanga izany izy io no atao. Ao amin'ny Mebla ampitan'ny Jirama Ambatonakanga no misy an'azy. Izany hoe i Mebla Jacaranda ao amin'ny premier étage. Efa mandeha ihany koa eto amin'ny Japy Efemerina ny fampahafantarana an'izay. Misy fandraisana anjara ve sarany ve ity fiofanana ity? Misy fandraisana anjara ilay izy raha i Alina Ariary dia alefa amin'ny zéro trente quatre zéro huit zéro soixante dix huit soixante six. Averiko kely an! Zéro trente quatre zéro huit, zéro soixante dix huit, soixante six. Dia raha mila fanazavana fanampiny moa ianao dia afaka miantso aloha vao mandefa ny sarany, na ihany koa miditra ao amin'ny pejy Facebook Creative Hero Développement Personnel par Nathalie Robert-Disson. Ahiaino ary dia mialoha ny isarahantsika, manana hafatra sy fanamarihana ve? ianareo avy eo amin'ny Creativeo Développement Personnel. Ia, ny hafatra moa dia misy hoe tongava maro amin'ny fiofanana e! Dia fa zao nefa, misy ny olona manontany hoe tokony misy akanjo anaovana ve e? Akanjo tsotra ve ny anaovana sa mihaja be sa ohatry ny inona sa ohatry le akanjo ohatry ny amin'ny yoga manao jogging ireny? Dia ny akanjo an, dia tsotra fotsiny no anaovana. Tsy voatery hoe manao jogging ianao na manao akanjo ohatry ny inona fa izay mety aminao no anaovanao. Raha misy fetrany ny toerana dia mila vonjivonjena ka izay manefa voalohany ny sarany amin'ny zéro trente quatre zéro huit zéro soixante dix huit soixante six ihany no misitraka ny fiofanana dia raha taraiky izany ianao amin'io valo ambin'ny folo mey io ka raha ohatra hoe amin'io ianao vao tonga ao amin'ny toerana ka hoe te hanatrika dia mety tsy ho afaka mandray intsony izay satria efa feno ny toerana. Tamin'ny farany teo izao teny amin'ny édition voalohany tamin'ny vingt trois mars nataonay an, dia feno ny toerana dia tsy nandray intsony izahay tamin'ny andron'ny fiofanana. Dia amin'io koa ny teny ampiasainay an, dia teny malagasy, fa misy ihany koa nefa ireo voambolana teknika izay tsy afaka dikanay dia ajanona amin'ilay teny vahiny, ohatra hoe ho'oponopono izao. Hamarana ny fandaharana ary isika dia misy hafatra manokana ve Nathalie? Ary ny hafatra moa izany dia efa nlazain'i Natsiva teo hoe tongava marobe dia izay mihitsy tongava ianareo marobe. Dia ny farany manantitra ny fisaorana ho an'ireo rehetra mpanohana sy mpiara-miasa ny Creativeo izahay eto toy ny Radio Feon'Imerina, Book News Madagascar, Karepoka, blaogin'i Voniary, Contrain in Space, Fricel, sy ireo vondrona marobe ao amin'ny Facebook izay miara-miasa aminay. Eny ary dia isika ihany koa dia manantitra ny fisaorana amin'ireo mpihaino izay mino aho fa nihaino antsika hatramin'ny farany ary dia hanao veloma azy ireo isika. Eny ary fa dia misaotra betsaka anareo rehetra nihaino sy nanaraka ny fandaharana Creative et Haute eto amin'ny Radio Feon'ny Merina. Aza miala hatrany amin'ny cent un point six FM avy eo dia veloma mandra-pihaona ary dia any amin'ny fiofanana mihaona. Veloma daholo tompoko ô! Mankasitraka tompoko.